Mae'n swnllyd yma, mae'n chwyslyd, achos mae yna gannoedd o gystadleuwyr yn trio gorffen un o'r rhasys ffitrwydd mwyaf heriol y byd, High Rocks. Ers lawnsio'r gamp yn yr Almaen yn 2017, mae Hyrox wedi ffrwydro mewn poblogrwydd. Mae'n gystadleuaeth ffitrwydd sy'n cyfuno wyth cilomedr o redeg gydag wyth her gorfforol, o dynnu sleds trwm, i wneud burpees, i gario pwysau dros bellteroedd hir. A'r peth gore, mae 'na gored i bawb. Does dim rhaid i chi fod yn athletwr elitaidd i gymryd rhan. Dim ond eich bod chi a'r 6,000 o bobl fydd yn cymryd rhan fan hyn dros y dyddiau nesaf yn barod i wthio eich hun i'r eithaf. Wel, ti'n edrych yn ffresh iawn. Ti ddim wedi dechrau eto, wyt ti? Sut ti'n teimlo? O reit, ar hyd yn hyn, mae fe'n uh, swnllyd ma, mae fe'n awyrgylch ffantastig, ond um, a, ffres nawr, ond falle mewn doi awr, falle'n ddim cystal. awr 7 munud, waw! Oedd yn anodd iawn ar y coesau, ond uh, nath gadw ni bach o tactics cyn mynd mewn iddo fe. Hapus i ni ref a leid un o'r ffrin y gorau fi a mae'r wargylch ffantastig. So nhw'n mynd dim rhwyddach er bod uh, ti'n ymarfer mwy a mae'r ffitrwydd yn gwella, mae'r ma uh, dal yn cymeru popeth mas i ti. Sut o'i ti? O, oh, dyna'n anodd. Pa mor tyff oedd hwnna?

Mae'n really good with vibe, nice atmosphere. Fel, ti'n ffili gofyn am dim i gweith, really, mae'n fe'n lush. Dau frawd yn gysadlu gyda'ch gilydd, sy'n allu. O, atho dda, atho digon dda. O'n i wedi gwneud yn llai na awr i gen, a dyna oedd y target, so o'n i'n bles. Cael aros gyda'n gilydd a, a bod yn ffrindiau a cefnogi'n gilydd, felly na bod yn bwysig. Es i wneud e dwe, uh, blwyddyn diwethaf gyda dad fi, a nawr blwyddyn yma dwi wedi gwneud e gyda mam fi. So oedd e'n just yn like special, like special race i dweud bod ti'n like, wedi dragio mam ti mewn principality. So nhw'n mynd i'n rhwyddach er bod uh, ti'n ymarfer mwy a mae'r ffitrwydd yn gwella, mae'r uh, dal yn cymeriad popeth mas o ti. Wel, fi'n ôl anyway, a fi'n alright. Mae'n uh, uh, good experience fe, fi'n joio fan hyn fe. Bydd yn hawdd i spotio ti hefyd, achos ti'n gwisgo'r ddraig o. Rhaid i cefnogi Cymru fe. Dyn ni yn, uh, wel, fi'n galw yn The Coliseum, fi'n galw fe. A'i fel bod yn Roman Gladiator fe fan hyn. Fi'n joio neud pethau fel sy'n mynd i fel um, fel testo fi, ti'n modd. O'n i arfer neud tug o bôn fel Young Farmers flwyddyn ôl, so mae hwn jyst yn rhywbeth gwahanol. O, os ti wedi cystadlu yn Young Farmers, mae'n mynd i fod yn hawdd i ti. Ie, yeah, fi'n gwybod. Beth yw dy rôl di yma heddiw? Uh, fy rôl i heddiw yw chip recovery, felly mae'r athletes yn dod i fi i cymryd chips ban a maen nhw'n mynd i recovery ar ôl. Sut fysa ti'n disgrifio yr awyrgylch fan hyn yng Nghaerdydd? Mae llawer o bobl wedi dod o Iwerddon a New Zealand a pethau fel hwnna. So mae hwnna'n Insane really. Mae'n really good for vibe, nice atmosphere. Fel, ti'n ffili gofyn am dibi gwell, really, mae'n meddwl. Joio, gwych yn galed ac yn peint fach ar ôl ni. Wel, da ni wedi gweld chwys, dagre, pob math o emosiwn dan hael yma heddiw. Ond Pob parch i'r cystadleuwyr. Dwi llawn edmygedd ac os ydych chi'n cystadlu yn Hyrox dros y penwythnos, pob lwc i chi!